Zimbabwe. Fifteen billion yakaidya nemaminista ake vana Robert Mpofu ivavavo yakatsakatika haifanira kudyiwa nevana vezimbabwe makaidya maovheti munaiziva kunaka kwayo kana switi ye15 billion kana vana mjibha kana imi vana sekuru vanozviti kwaitini machifi zimbabwe haichizina machifi zimbabwe chief yomuzimbabwe ndi munangagwa atora masimba ese uchifi hwese watorwa namunangagwa munangagwa ndiye muridzi wevhu ndiye ari kuti ndini muridzi weivhu machifi nemasabhuku havasisina simba neimbwa dzevanhu chaidzo mumisha dzaadza munangagwa nen'ombe nembudzi dzaadza munangagwa nevakadzi vemadzimambo avakadzi vamunangagwa nevakadzi vemasabhuku ah. uda kutaurirai sekuru bambo amusati mawana panguva yakaitwa maereshana monikwa mutsangwa wana mebo chinomona vana vapa muchinguri nezvimwe zvakasiyana siyana zvirimo imomomo eh, wana sekainzenza zvino pava munangagwa chouiri mubhedhuru saka maminista ezanup f apfuma chaizvo nokuti ari kutungamirwa nembavha huru munangagwa saka hakuna nyika yakaita mbavha inofanana namunangagwa kunyange pasi rose kana kuamerica chaiko munangagwa anoakunda kuba ndozvavanomuwengera zvekuba izvozvo munangagwa vanomuwengera kuba ikoko amunangagwa ah, uri number one kuchikoro wakafunda kwai ndinoya ka munangagwa uyu idhokuta ka uyu idokta vari kudzingwa vanhu vana mutoko kwese vakanga vachivhotera zanu pf waya ey vakakasika kuenda mabalotsi pepa kuya kuya vanhu vachikasika kuvhota kuya kwaigariwa nemanhingirini kuya kuya nefazi kuya vaakudzingwa manje mukoma peter ndaikuudzai kuti vanhu vaya vakudzingwa hamunanga kwaanogona vakomana mugabe vanhu wai muti anogona anogona ano utsinye ano utsinye anga asina utsinye anokundwa namunangagwa dai aripo mai manji tiri kuvatendai muklasi kutaura kuno munangagwa aitora namba wani yeutsinye nokuroya kun'anga anoenda kumachechi anenge ariko machechi acho akunzi ndeamunangagwa n'anga dziri kunzi ndedzamunangagwa ey eh. nemasoja ari munyika chaiyo chaiwo vakada kuti vangotaura majeneral aya vanotandaniswa vaya zvekuti vanobata pfuti haazviverenge munangagwa zviya haaverenge zvekuti masoja ane pfuti tinongodzora tiri kumakembi ikoko uko asi munangagwa akasvika toyera kuti zii kuisa kutisa muswe pakati makumbo amuone mapurisa acho achitanga imbwa dziya tumbwa tuya twainzi tumhumhi tuya tuya kuti svara kudai mapurisa vanoita amuone mapurisa acho achitanga imbwa dziya tumbwa tuya twainzi tumhumhi tuya tuya kuti svara kudai mapurisa vanoita kuita mukanamuka chaiko kuita nhingi dzaizo kuita mhumhi chaiko kuita tumapere chaitwo kana maminista amunangagwa asvika kana mapresident asvika kana kuti mamp amunangagwa vanototya nekuvasunga vanhu vezanup f ivaa mapurisa muri kuonai vanozviziva kuti zanup f chiororo zanup f inovamamisa inovarova chaizvo inovatsemura tinongosunga ivo vanopikisa ivo vati mapurisa ato muzimbabwe tinongosunga maopposition party nevanenge vaba mbanje nemagara kuni akwete ah, vanenge vaba ma15 billion kana kuti ma90 million ayayayaya anongomuisa simbi yechete akangozikanwa chete saka munangagwa agona chaizvo chiororo kumarombe nekumadofo ey madhara iwaya anoti kwai nyika inobiwa nyika inobiwa nhasi uno ndiwo waakuchibirwa nyika manje ende vakashungurudza machina vanorohwa futi kumamisha ikoko kwazara zvivana zvemachina zvevazukuru uku nyika yakuda kutosunungurwa kana mwana wezimbabwe achitozviziva unofanira kutoenda kwaisunungurawo kwete kuti kwai nyika yakasunungurwa nemaovheti nemagandaka nemagambaya vakagarwa matumba kudhara vakadzvinyirirwa gari ava maovheti hapana chavachaziva kungoti vangoti ndegeyo ndegeyo ha ah, takarwa hodo tiri magandanga ha ah, tiri maovheti tiri magandanga gandanga ndimunangagwa Ganda akati munangagwa kana pane anopikisana ndiani akagona kuuraya maminista ese emuzimbabwe ndiani akagona kuuraya mamps aita maaccident achifa achiiswa poison ndiani akagona kuisira poison vanhu vazhinji vakapera kufa vese ndimunangagwa poison vanhu vazhinji vakapera kufa vese ndimunangagwa heyi munangagwa anotonga vakomana nemaminista ake vana mubhadi ona china masa ah, zimbabwe huchi Eh, madhara kwamaranga akadaidzira kuti muzimbabwe huchi ndiwo ari kurohwa pasi pemagaro iwaya netsvimbo nemboma nevafanha vechidiki wezanu p f vachidzingwa kwavari kwese uku ari kuuya kana ukati kwaya murakagwa haheya vanhu vadini uchinyeya vamwe vanhu ikoko kwamakanyara kuti ziikoko kuri kuuyiwa futi chirongwa chiri kusvika nana dombo shaya kwese masvika uku vari kuuya kwana mutoko kumudzi kwese kunyamapanda uku Abi yangu matoko muri kuvingwa ikoko muri kuseka dzovamwe vamwe vachichema eho adini munoziva nzvimbo dzese dziri kuzikana kuti dzine mamainzi dzine goridhe dzine corom dzine chii dzine uranium muri kuzviziva ka vari kuuya vamunangagwa baba vezimbabwe sabhuku vemunyika mambo vemuzimbabwe gandanga iro bhinya tsotsi guru munyika ah, riri kudya mari vakomana rume riya vakomana yowe rinogara riri mundege rinogara richindaura na diaspora rinogara riri kudubai rinogara riri kuchina rinogara riri kunanamekokupiko rinogara ende rinoenda nemagadhi acho ukaatarisa mwana wamai anenge achisvika kuma 200 kana obama haana kuchengetwa kudaro va kana iye nhingirikini eh, vamunoti kwai trump kana kuti vamunoti kwai bush kana kuti iye aripo nasuno vamuri kuti biden havana kumbochengetedzwa kudaro vakomana uya uya murume uya anodiwa nevanhu vakomana anodiwa nemarombe anomuda zvisingaiti ukaona mabodyguard ake akazara kuya kuya marombe mazhinji ese aya vanomudedera ende vanomugaidha baba vamwe vakatarisa uku vamwe vakatarisa uku kana vachienda kudiaspora kwese kudubai kwavari kuenda vanomboita pati vari ikoko vachifambira zvimabhizinisi avo